Әлхәмдулиллә, менә инде һәрберебез дә көтеп алган Бәйрәм, Корбан бәйрәме дә якынлашып килә. Ярты айдан да әзрәк вакыт калды. Инде беләбез, әлхәмдүлиллә, Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә безгә ике бәйрәм ясады, ул да исә менә шушы Ураза бәете. Һәм икенчесе, зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаете. Кайсысының асылы безнең барлыкка килде һәм хәзерге көнгә кадәр килә, Ибраһим алейһиссәламнән башлап. Кайчан Аллаһы Тәгалә санады үзенең малаен корбан чалырга дип, һәм Аллаһы Сүбхәнәһү вә Тәгалә алыштырды аны сарыкка. Алыштырды сарыкка. Һәм ошбу алыштыруны нәрсә белән аңлатты? Дөреслектә безнең динебездә, ислам динебездә кан кою харам. Кешегә золымлык китерү, кешене кимсетү, золымлау харам, дигәнне аңлатып, Аллаһы Сүбхәнәһү вә Тәгалә шушы сынау белән сынады Ибраһим аләйһиссәламне, һәм без хәзерге көнгә кадәр менә шушы көнне, Ошбу кыйссаны искә төшереп, Аллаһы Тәгаләне зурлап һәм менә шу корбанны чалган вакытта Аллаһ исеме белән чалабыз. Аллаһны зурлыйбыз һәм бәйрәм итәбез. Һәм ошбу бәйрәмнең хикмәте дә бәйрәм ул безгә генә түгел, ул барлык кешеләргә дә. Чөнки болар шушындый бәйрәмнәр кайсыларын бәйрәм итә ала факат байлар гына. Яки мөмкинчелекле булган кешеләр генә. Ә бу бәйрәмнең хикмәте дә шунда, җәмәгать кайчан бәйрәм итәләр, шулай ук мохтаҗлар да, авыр хәлдә булганнар да менә шушы корбан итләрен авыз итеп, ашап, эчеп, шатланып. Менә нәрсә хикмәт. Һәм ошбу бәйрәм ул шуның кадәр зур булырга тиеш, без аны көтеп алырга тиеш, җәмәгать. Безнең балаларыбызны инде менә бүгенге көннән үк әйтергә тиеш, менә Корбан бәйрәме килеп җитә. Малаем, кызым, оныгым, оныкчыгым! Корбан бәйрәме бит! Нәрсә алырга сиңа? Нәрсә телисең син? Дип әзерләргә тиеш без балаларыбызны, балаларның балаларын ошбу бәйрәмгә. Һәм Аллаһы субханаһу ва тәгалә үзе һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям инде үзе безне әзерләргә, әзерләнергә куша. Коръәни Кәримдә Ни кызганыч, әйе, быел без хаҗга бара алмадык. Быел без Гарәфәгә тавына менә алмадык. Быел без таваф кыла алмадык, менә шушы хаҗ вакыты бит. Корбан бәйрәме бит ул, шулай ук аның әсәре нәрсә белән бәйле? Хаҗ белән бәйле. Әйе, күпме кешеләр билетлар алганнардыр, түләгәннәрдер, әзерләнгәннәрдер. Әмма Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә теләде һәм юлларны ябып куйды. Әлбәттә ки, бу Аллаһның хикмәте, әлбәттә ки, Аллаһы Субханаһу ва Тәгаләнең сынавы. Кем өчен безнең өчен? Әмма шуңа да карамастан, без без монда булып та, хаҗда булмыйча да, Әлхәмдүлиллә без гыйбадәт кыла алабыз. Әлхәмдүлиллә без күңелебез белән дә, хәтта ният белән дә бәлкем инде Аллаһы Тәгалә насыйп итер быел хаҗ кылган кебек булырбыз. Әгәр дә безнең ниятебез ихластан һәм дөрес булса.

Көннәрдә ди. Ибн Аббас радияллаһу анһу нәрсә ди? Әйямин ашр ди. Менә шушы Зөлхиҗҗәнең инде ун көне турында сүз бара дип әйтелә. Өченчесе, өченчесе инде хәдис.

Әллә бу әзерлек түгелме? Әллә бу безнең нәфесләребезне, калебләребезне, иманнарыбызны, эчтеге тормышны, эчтәге булган халәтебезне әзерләү түгелме, җәмәгать? Әлбәттә ки, әзерләү. Һәм кем безне моны өйрәтә? Аллаһы Тәгалә Коръәндә өйрәтә. Зәкер итегез ди. Пәйгамбәрбез хәдисендә әйтә, "Фәкфиру фихинна" ди. Күбрәк ошбу көннәрдә Аллаһы Тәгаләне зикр итегез ди. Кайчан башлана ул җәмәгать? Иншалла 22 июльдән башлана. 1 Зөлхиҗҗәнең көне. Төне инде башлана төннән, ә көне башлана 22 июльдән, Алла теләсә. То есть первый день Зөлхиҗҗа у нас начинается 22

Күбәйтик. Әзерләник. Сизербез без аның бәрәкәтен, сизербез без аның әсәрен, җәмәгать. Әллә әйтелгәнме ун көн буена бүтән көннәрне шулай зекер әйтергә дип? Әйдә әйтелгәнме шуның кадәр фазыйләтлерәр менә шушы көннәр, айлар турында? Әйе, бүтән көннәр дә бар. Алар санаулы гына елда. Рамазан ае булсынмы, шушы Мухаррам ае булсынмы, һәм менә шу Зөлхиҗҗә айлары.

Өйлә намазыннан алып, кояш батканчага кадәр шунда торалар, дога, зекер, дога, зекер. Ә безгә, без хаҗ кыла алмадык, безнең өчен нәрсә җәмәгать? Ураза тоту. Гарәфә көнендә ураза тоту, ул да исә 30 нчы июль, Алла теләсә. Һәм нинди хикмәт соң ул көнне ураза тоту? Пәйгамбәребез нәрсә диде? Кем дә кем Гарәфә көнендә ураза тота икән, аның ике ел кылган гынахларын Аллаһ Тәлә гафу итә. Нинди ел? Бу ел бу, бу елга кадәр, бу көнгә кадәр бер ел артка. Һәм алынга бер ел. Гомумән ике ел. Һәм шуның өчен җәмәгать Гарәфә көнендә, 30 нчы июльдә тырышыйк ураза тотарга. Әйе, көннәр эссе булса да, әйе, авыр булса да, эш авыр булса да тотыйк. Максат куйыйк. Ә иң хәерлесе ул да исә инде менә бу бөтен 9 көнне дә ураза тоту. Аның турында нәрсә дип әйтелә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи хатыннарыннан китерелә хәдис: "Кана Расулуллаһи саллаллаһу алейһи ва саллям ясуму тисъа зилхиҗҗа" ди. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм Зөлхиҗҗә аеның тугыз көнен дә ураза тота иде, ди. Калдырмый иде, ди. Имам Әхмәд рахимаһулла үзенең китабында китерә. Һәм шулай иттереп, җәмәгать без аңлыйбыз. Дүлхиҗ җайы бетте менә. Берничә көн. Бүген җомга, икенче атнаның инде 22 июленнән башлана. Иң әүвәл нәрсә аңладык, зекер кылыйк. Лә иләһә илляллаһ, Аллаһу әкбар, әлхәмдүлилләһ, субханаллаһ, субханаллаһи вә бихәмдиһ, әстәгъфируллаһ. Бар, болар барысы да зекер. Күбрәк зекер кылыйк. Икенчесе нәрсә аңладык, әгәр дә булдыра алабыз икән, тугыз көнен дә ураза тотыйк. Максат куйыйк. Булдыра алмыйбыз икән, инде бер көнен булса да, Гарәфә көнендә җәмәгать ураза тотарга тырышыйк. Бер көн. Һәм тагын бер әйбер кала, ул да исә, кем корбан чалырга ниятли. Без эчке якны әзерлекне карадык, шулай бит? Эчке тарафны, эчке иманыбызны. Һәм тышкы яктан әзерлек нәрсәдән башлана? Әгәр дә без корбан чалырга ниятләдек икән, акчабызны, малыбызны тупладык икән, Бу очракта Зөлхиҗҗә аеның беренче менә шушы корбан чалганчага кадәр беренче көненнән башлап үзебезнең чәчләребезне һәм тырнакларыбызны кыскартмау, алмау.

Ва азфарихи. Әле менә өстәмә бар, Муслимда шулай ук өстәмә. Ва азфарихи тырнаклар яки инде нинди генә чәч урыны үсмәсен, шушы чәчләрне тотынмау шулай ук сөннәт булып тора, җәмәгать. Бу инде тышкы әзерлек. Инде Аллаһ Субхана ва Тәгалә һәрберебезгә дә шул Зулхиҗҗә аена исән-сау рәвештә кереп, Зекерләр әйтергә, дога кылырга, булдыраган кадәр уразалар тотырга Аллаһ Тәгалә насыйп һәм мөяссәр кылсын. Инде һәрберебезгә дә ошбу Корбан бәйрәменә әзерләнергә, иман ягыннан да, тышкы яктан да, инде үзебезнең балаларыбызны да хәзерге көннән, бүгенге көннән үк инде аңлатырга,